Thobela. Dumelang Bra Lotšha, ke a le dumediša. Ke le Ngaka Mmakgabo Ramabulana. Re le mo naneong la rena la semoya. Ke tlo dira ntho e re bitša gore ke a general reading. E ra gore go laola ka di ka re ra laola. Mara this time ha re laole ka ditaola. Re tlo laola ka di-cards tše le bonang ke di tshwere mo ke.

ka tša video ye wa e shera le batho bao ba tsebago ba e le gore ba ka ithabela le bona ba ke topela tše ba ke topelang tšona ka ra general reading ye re tlo lokwa ka ga ba bolela ka mabapi le mabaka a ditšhelete mabapi le gore na ba nyaka gore wena o direng o ke tshware jwang dilo tša bohlokwa tše nyakang ka ra bophelo ba gago gore o kgone go tšwelela mo ka ra bophelo ba gago o kgone go ba successful jalo le jalo ke tlinsitše ke kolomakile space sa ka le nna ke ke tlinsitše gore re tloše di-energy ka moka tše di sa nyakegego tše di-negative tšeo di tlatla di affecta ke rapetše ka bitša badimo ka bitša mangwele a ka ka moka gore ba kgone go nthuša reading e ke e be successful reading e kgone go bolela le lena gomme ke le amogela le dikarata tša ka tsone ke di tlinsitše ke le amogela ke tlo tša few ya di-cards okay

okay dikarata tše ke nago le tšona mo ke na le re bitša gore ke six of cups ra re ke six ya di ya di-cups ya dikomiki ka buša ka ba le the high priestess ka buša ka ba le the justice okay mo ke na le the prince of, prince of staves mo ka buša ka ba le the star mo ka buša ka ba le ten of swords mo ka buša ka ba le ten of staves re ke tšentše dingwe gape ke na le the death card ke na le the five of swords okay guys ke tlo thoma ka tše tharo tša mathomo tše ke di tšerego e lego the six of cups ne ka buša gape ka tšea le e tsamaye le the high priestess ya buša gape ya sepela le the justice okay tlo di bone pele ga ka gomme ke tlo tša di-crystal stones tša ka se tšona maswika a ka di-crystals ka bja mo godimo di-cards tše dingwe okay um molaetša wa mathomo o ke ke o kry-ago o le gore o tšwa mola go bating ba rena ba bolela ka ka ka intuition ya gago ba re o ke thute go theeletša intuition ya gago intuition ya gago re ke ke ntho ke feleng ke bitša ke gore ke the inner voice the inner voice e tšwelela mo mo mmeleng wa gago mo ka mo fasenyana ga pelo goba gana mo pelong ke yona intuition ke lentšu le le gore ka motlha o tla kgotsa le bolela le wena go tshwanetse o dire dilo tse di tseng o kgotse badimo ba gago ba tseba gore ga ba nyake o dira dilo tsewe ba tla go kgalema ka yona intuition ba botsa bare o seke wa dira sowe so go ya ka kgati e bare theeletša intuition ya gago ka kwala ke ka mokgwa o bolela le wena ka gona ka nako tsone kgotse le gore go na le mo yang gone mme bo ya partyng goba o ya bakgotsing kae kae wa kgotša intuition ena e o ganetša e re o se ke wa ya o se ntše e gana gantši le gantši tseba gore ke badimo ba gago ba bolela le wena o ra re gana mola o yang gona go na le tše le gore di o diragala dilo tša go se be botse go ya ga gago kua o tlo ke tshola ga ba nyako gore ke tshole ba tseba gore already batho ba e le gore ba ke pitša re ke bagwera ba gago mara e se bagwera ba gago ba pretender go na le ntho ba e planneng ka wena e mpe gomme go na le ntho ba nyaka go dira yona that is why badimo ba botsa ba re o seke wa ya o ka gapeletša go ya mare go fitlha kua wa kgotse le gore go na le dilo tse ba setse ba di dirile wa fitlha kua wa wa kgotse ba bjetse dijo ba bjetse dino wa ja wana wa ipsina ya bone go na le moleko gona ka mola goba go fitlha kwa gona ba le mašata gwa tsoga ntlo e nngwe e kgolo mo e le gore wa feletša bile go gobala goba o tsena ka ra mathata so ba tla bolela le wena kudu ka intuition ke ge ba bolela le wena ge ba leka go bontšha tsela ba leka go bušetša tseleng go go ena le moleko o tla mo go wena ba go bontšha gore o seke wa dira so goba ba go botsa gore o seka dira one two three goba ba o nyoko tsena ka ntlo ba botsa gore o seka tsena ka mo ntlong ka mo ntlong eo a wa gabotse go na le ntho e nngwe e le gore a ye gabotse ka mo ntlong mohlomongwe o na le noga ka montlong ene e tlo go loma e, e, e, e tlo go loma ene e ka go bolaya o ka kgwa ge seno go loma ke ka mokgwa badimo ba ba bolela lona ka gona ka nete go kgwetse le gore maybe o ya samoe ka koloi ya gago wa botsa ba re seka driver koloi yeo o seka ya felo koloi yeo ga ya gabotse e na le moleko wa gapeletša go ya wa kry accident wa fetša wa re ene pelo ya ka e be e re ke ntho ba bolelang badimo bao ba re theeletša ge re bolela le wena ka re tlo bolela le wena kudu ka intuition gomme o re theeletše okay ande ba sa bušapa ba sa go botlhalosetša gore o tsebe gore go na letse lo di dira ke kara phelo ba gago wa tse wa di tseba lona lo ja gona mo ile e gore gona batho le ba o kusitse bohloko ba o kgopišitše o kule bohloko ka kudu mara o se ka tshwenyega ka baka la gore bona badimo ba gago ba buša ba re re tlo go lefeletša o se ka tshwenyega re ga re ra go lwela mo ntweng ya gago ya ba ntela gore ga ba nyake gore wena o lwe o lwe le batho physically goba o rogane le batho go tseba gore motho ke lena ba laka ba go bontšhe yena goba le lora se ba bontšhe yena mara go na ka mokgwa e le gore o kgonne go tseba gore motho ke lena ba laka o seke wa confronta motho o seke wa ya go yena wa thoma wa rogana le yena wa mmotsa gore wena o ntira one two three ga ba nyake mashata so ba re tseba gore rena re tlo go lwela re ga re ra go lwela re a tseba mana ba gago wena se o swantse o se dire ke nto e tee fela gore wena o ke protect go mana ba gago rena re tla tswela pele ra go bontšha bona tšatši ka tšatši ke ntho ba re o swantse o e tsebe o ka no ba motlhomong ka se sebaka o na le court case e le gore wa e sepela ene wa tseba gore wena ga ona molato ba re o se ka tshwenyega o tsebe gore justice e tla rula on your behalf ke se ba se bolelago gore ba re tseba gore o tla e wina case eo o se ka tshwenyega le gateng ka gore bona ba gare ba lebeletše ba tseba nnete gona o diragalang ene ba moke o tlo go protect ene ba sa buša gape ba sa bolela ga ba bolela badimo ba gago wena o motho wa lerato o motho e le gore o rata o rata kudu o rata batho ba bangwe ene ba e thabela badimo ba gago taba e ya gore wena o rata batho ba bangwe ee ba bangwe ka ke setse ke boletse gore ba bangwe ba bona bana ba ikho ba ratang goba o nagana gore ba go rata ga se batho ba nnete ke batho e le gore ba ka ba go šomiša goba ba ka ba motlho mongwe ba pretender botse ke mana ba gago mare ba itira ka gore bona ke bona ba gwera ba gago so ke ntho ba bolela ba re o theeletse ka gore re tlo go bontšha bona one by one ene rena re tlo go lwela mare se ga se re gore o seke wa trusta motho tšwela pele ka go trusta ba e le gore wa ba trusta mara theeletša intuition ao kudu ga badimo ba ba bolela le wena bontšha lerato ka nako tšohle ke ntho bona ba inyakang e ga ba rate mašata ba rata lerato go bona gore motho ke lena ba laka kgaogana le yena go ena le gore o lwe le yena okay ke ntse ke sa tswela pele le tšona ke tšea tšee Okay ke na le the princess of staves ka ba le the star ka buša ka ba le death okay ka tšona card tše tše tharo tše ke molaetša ko o kry-ang go tšwa go badimo ba buša ba re o tsebe gore bona ba o tshwaretse dimpho dimpho ke tše dintšhi ka ra bophelo ba gago wena o tshwanetse o phele bophelo bo bo botse ke se ba se bolelago o na le matlhatsa a gago a o tlile le ona mo lefaseng matlhatsa le matlhogonolo ene gore mahlatse matlhogonolo a gago a tle mo go wena wena kwana swantse o tše action o make sure gore a tle mo go wena e ba buša ba re manaba ka ba le gona mara wena ga o tshwana gore o phuthe matsogo o re ke na le manaba manaba ka ntšela di-blessings tša ka ba manaba ka unblock aowa wena o swantse o dire se sengwe ka ba se ba boletse mola ka kgathing tša tša mathomo ba re ba o tlhalose ba re o tsebe gore ra go lwela mara le wena o tshwanetse o dire se sengwe on your side o kgone go meet-a badimo ba gago halfway le wena go wena o ke protector on your side ba bolela ka go ke tswela ba bolele nto ya gore wena o ye o lwa le batho ka di-face goba ka molomo no ga ba bolela ka go ke tswela ke ntho ya gore wena ntwa ya gago ya semoya o e lwa ka tsela ya go ke cleansa wa ya mo ka yang gona ba ya ba o tlinsa ba o tlhapiša mmele wa ba gabotse ba ntšha dipati tšela ka mokana tšona ba ntšha meleko ele ka mokana yona a e le gore meleko e le gore o rometše ke manaba a gago le tšona maruma e le gore o tlhabile ke manaba a gago ba a tloša mo go wena wa fola meleko ele ya jang ya boela morago so ba buša ba botša ba re wena di-blessings ke tše dintšhi ka re phelo ba gago and ba buša ba re o balance dilo tša gago ke thuto o balance dilo tša gago bereka dilo tša ka tsela ya nnete ene ka tsela e botse ene ka motlha o dira o tša di-decisions tšea kore o se ka no kitimela go tša decision goba o se ka kitimela go actor seo santse o se dire gore ka mehla nna fase o naganišiše selo pele before ka tla wa decide gore okay ye ke ntho ke yang go e dira ene ga ba bolela ba buša ba re wena o botlhale badimo ba o file botlhale ene o motho e le gore o rata go bereka ore a se wena motho o rata go dula fatshe ka matsogo a gago no o ka no ba o bereka o bereka o rata o le motho e le gore o rata gore o hire ke batho ba bangwe o bereke gona o kry salary mafela kgwedi engwe lengwe goba kgotse le gore o motho e leng gore wena o rata go ke bereka ke botlhale bo wena o tlileng le bona mo lefaseng tseba gore ba go support-a ka ra dilo ka moka tse o di dirago ene go nyaka dilo tse dibotse tšwela pele go di kgopela o di kgopele mo badimong ba gago le mo mangelong ao a seprofeto ba tla go fa tsona ka mokana ga tsona le mo go modimo o tla bantse ke kgopela tse ke kgopelang tsona ba tla go fa tsona as long as ntho e kgopelang e le ntho e le gore e tlo gola wena ya ba ya gola le batho ba bangwe and as long as ntho e le gore o e kgopelang a se ntho e le gore e tlo dira wena go sasa o be le boikgogomošo o thoma o tšeela batho ba bangfase ba sa buša ba re go na le ntho e nngwe e le gore ya diragala ga gane jalo ka ra bophelo ba gago mara ntho we e fitlha mafelelong mo e leng gore o ka nna wa tla kgotse le gore ga e fitlha mafelelong o ka nna wa tlo kwa botlhoko motlho mongwe ka no ba le dilo tse o berekang ka tsona project o berekang mo yona o kgotse le gore dilo ga di nape di sepela gabotse gomme wa bona le wena dilo di a foloja goba e ka bone ba e le mmereko le gore o bereka le batho ba bangwe le bereka together le dirile partnership goba ke mo o šomang gona mmereko wa fela kudu ka re bona gore re ka re ga malwetse ka ra di-covid-19 di phile maatla mare ba buša ba re o se ka tshwenyega ge le batlile o le tswalelega le lengwe re tlo le bula rena badimo ba gago e segale ke nto ba bolela ba re o se ka tshwenyega ebile o se ka kwa bohloko ga se mafelelo a lefase ga se mafelelo a dintho e ka ba ka se sebaka motlho mongwe go na le motho mongwe a leng close to wena e ka ba motho wa family e ka ba e friend goba e ka ba e colleague motho o šomang le ena motlho mongwe a ka ba lwala go iša lehung goba mohlomong ebile motho ke motho le o setse a tlhokofetše and o kwele bohloko ba re phumula dikeledi ka gore motho o le ga a sepetše mo lefaseng mara o tsebe gore ka semoya o sana le wena ene ba re tseba gore ge ba tloša motho o ka ra bophelo ba gago go ra gore go na le dilo tše dingwe tse le gore ba santse ba di tliše gore dilo tse di kgone go tla ka ra bophelo ba gago motho la ba santse gore a shifte gore dilo tse di kgone go tla ka ra bophelo ba gago go tseba maa motlho mongwe dilo tse ntse di tlo tlang ka ra bophelo ba gago di tlo ba di tlisa ke ena motho oke a di tlisa mo go wena spiritually go na le dilo tse dingwe tse lore a ka se kgone go fa tsona physically o santse a tla go fe tsona spiritually kudu o ka kgotsa le gore motho wana ke motho wa family go na le di-blessings tse e le gore yena o tshwanetse go fe tsona but di-blessings tsewa di tshwana go tla physically di tshwanetse di tle spiritually goba go na le melelo tsa a santse a tla go botse tsona motho wa kgotsa le gore ga a sepela gane jalo o tla tla romela ke badimo ba gago wa kgotsa le gore wena o thoma go molora motho o tla mo go wena ka motlhang ka dipono ka ditoro a e tla go botsa melaetša dira so se ka dira so o se ka makala go tlo ba ditoro tša mohuto owe ka yena motho oke ke nako ya gage mare ga a sepela jwale ga o re go fedile mabati a dilo tse di botse a sa yetla ke molaetša o bamphile ona o ba re ke go botse ona okay ke tša sete ka mafelelo ya di-cards ke na le the ten of staves ke na le the ten of sorts ke na le the five of swords okay molaetša ko kry-a mo tlhekere kwa gore ka nako tše dingwe dilo di ba bokete go ba boima e ka ba gane jwale ka se se ba ka ke bolela lona so e le motho le gore ebile o kiba pele gobane wena ga o sa na maatla gobane wena iputse gore ai dilo di ka se tsebile di lokile ba re o se ka tshwenya ka gore yo a not alone ga o tee ba re ba bona gona go diragala eng mara wena o se ka kore ge dilo di sa sepele gabotse ka raphelo ba gago o se ka latlhela toulo wa give upa ba re tsoga tsoga o eme ka maoto a mabedi o leke gape ka metlha o ka re o dira selo selo sa gona sa sebe successful ga wa tshwanela o give upa lebelela gore na selo se la gore se seke sa ba successful a na go diragetšeng ke ding keng dilo tse le gore ke tsona dikgosi gore selo sela se seke sa ba successful gomme wena o tlo ke thuta go ya ka di-mistakes tšela o di dirilego e ka no ba ke wena morago mola go cards tše ke sa tšela go di bala ge ke be ke bolela ka mabaka a business ke bolela ka taba ya gore o kgwetse le go na le business e le gore o be o e dira goba project e le gore o be o e dira dilo ga se di sepele gabotse ee gobane wena o motho e le gore o kole botlhoko o ish o, o, o latlhela toulo a o nyake re souwe a o nyake soule ga tee o seke wa latlhela toulo ke se ba se bolelang tsoga ka maoto a mabedi o leke gape ene fela o bolela le mangeloi a gago gobane wa ba bolela ba re wena o rata di-challenges o rata di-challenges kore ke ka mokgoleng ka gona ene o motho e le gore ka metlha go dira selo o rata go bona dilo tsa go di ba successful ke ka mokgwa leng ka gona mara ga gane jalo go go ba nako nngwe mo e le gore e o kwa o wetse fase la mafelelo o kwa o sena maatla rapela o dule ka romong engwe e tee o laete candle e tšhweu o dire di-breathing exercises tša gago o bolelele badimo ba gago o tla bona morwalo o leng gore wa go imela mo magetleng a gago o tla phatlalala o tla sepela wa thoma wa nagana ka leswa wa tšea pene ya gago le lephephe la gago wa ngwala fatshe badimo ba tla ba bolela le wena ka di-thoughts wa ngwala fatshe melaetša e ba go fang yona ka mokana ga yona go fetša you take it from there ba buša badimo ba ba re tseba gore dilo tše dibotse di etla that is why ba re stand up tsoga o seke wa wiša ke mathata o seka dira mathata o di fite tsoga o leke gape e lwa ke nto ba e bolelang go le le tsheo na le business e itseng ene wa bona lo tšaga disepele gabotse o se ka napa give up a ra ena ke a tlogela mm leka gape lebelela gore na ke ding dilo tse le gore o ka di lokela ka mara business ya gago dilo tse le gore e ka ba dilonyana tse dinyane tse le gore di ka kgona go attracta batho tsa re ge di tliša batho tsa dira gore yona le business e lela e le gore e eme ga e sepele tsa dira gore business e la e thoma go sepela ga ba bolela badimo ba ba re o dumela moepathutse a go lehumo le le tswago kgauswi ene ba buša ba re o sa tlo buna se o se jalago tseba gore dilo tše dibotse di etla ka re ga bophelo ba gago that is why ba re o seke wa give up dilo tše dibotse di etla ka re bophelo ba gago dilo tše dibotse di a berekelwa a gona nto botse e le gore e tla tla motho a phuthile matsogo a go kgonagale okay ke tlo le tšela kgati tše tharo tša mafelelo felelo felelo tše tharo tša mafelelo felelo felelo

ke tshwere di-prints tše pedi ke tshwere prints e tee le di-princess tše pedi di batho ba dikarata tše tše tharo tše di šupa wena di bolela ka wena kore di a o bontšha ka mokgwa e le gore wena o botlhokwa kudu mo badimong ba gago gobane ba o tšea bjale ka a prince goba a princess mo go bona ke ka mokgwa e le gore ke title e le gore ba o fa yona ke ka mokgwa e le gore ba go rata ka gone ne ebile ba go šireletša ka gona ba buša ba sa bolela ka taba tša ka ka lerato gore ba go rata ene le wena o motho wa lerato ba rata kudu gore o rate batho ba bangwe jale ka ge le bona ba go ratile and-e ba re o tsebe gore dilo tše dibotse di etla ge e le gore ka se sebaka o kgwetše e le gore o phela o noši o feela o ka re ga ona bakgotsi batho ga ba go rate ga ona molekane tseba gore ba gare ba bona dilo ka moka tše diragalang and-e ba tla o tlišetša batho ba botse ka ra bophelo ba gago molekane o tla ba le yena wa nnete wa go support-a wa re go e na le mathata a o ema nokeng a se o furalele le bagwera ba nnete ba batla ba tla ba tliša ka ra bophelo ba gago e se go ba e le gore ba tla tla ba o fa maele a mabe ba o fa maele a go lahletša e seng ba e le gore ba tla tla ba tlo go tšea tše dingwe tša dimpho tša gago goba ba e le gore ba tlala go tlo go šomiša ke nte ba e bolelang ene ba buša gape badimo ba gago ba re kry-a nako ya go bolela le rena o fele o etšwa o ye ka mona ntle ka mola ka masa o kwatame mo e le gore wena o bolela le badimo ga gona o bolele le bona kudu go ena le full moon bolela le bona o tšwetše kwa ntle kua o bethe ke phefo phefo ya masa ke ntho e ba e nyakang ka nako tše dingwe e re gana ka moka ka moreng ya gago o dire sowe o tsoge o bolele le bona o lete candle ya gago candle le go e lete le candle ya gago e tšhweu e tla ba e representa yona full moon yeo o bolele le bona ene ba buša ba go ba re go ene ba re ba re mo go wena ba re bona ba rata dilo tše dibotse ba rata tlhago ba rata dienywa ba rata dilo tše dibotse ba rata metsi so ba expecta gore le wena o be ka tsela ye nngwe ba re ke thate mo o dulang gona go phele go le sekolo go se ka phela go hlakahlakane ee o ka ba go hlakahlakane mohlomong ka gore o le busy ka tše dingwe mare e re go kry le nako o phuthe o phuthe gobane bona ba rata go dula mo e le gore go sekolo mo e le gore go tletše ka kganya ga ba rate dula mo le re go tletše kare ga lesufi ene gape ba sa buša ba sa bolela le wena ba re e ba motho e le gore o kore o be ambitious a se na nka bja jwang e, e, e seng boikgogomošo bole ke bolelang ka bona bole bao ke kgogomoša pele ga batho no kore o be motho e le gore o rata go bona dilo tse di botse di tla mo go wena goba ka nako tše dingwe itšwa o di latelele dilo tše dibotse ka raphelo ba gago goba o make sure gore wena ka bosona o attracte dilo tšela tše dibotse tle ka raphelo ba gago o re go dira sewe o dire ka lerato o direla le batho ba bangwe o se ke direle o itee ke tlo kgopela le one last card one last card nine of cups nine of cups go na le selo se se tlo diragalang e segale ke selo se e le gore kore sort of monyanya mo e leng gore o tla ba o dutse le bagwera baagišane batho ba e le gore kore ba kgathala ka bophelo ba gago okay ke tsona tšeo ke bego ke le tshwaretse tsona mo comment section le ka commenta la mpotsa rona um reading ye e yamana le lena jwange ene ge e sa mane le wena o seke wa e fosa mara go na le mele tše mentšhi e le gore o ka lena ka kare ga yona go tswa ka ra re dinyeke e ka go ruta dilo tše dintšhi o ka itheletša gabotse ke a le leboga a re kopaneng gape nakong e latelago re dira another reading ke a le leboga thobela